Salve família! Klesmadu ku un MC, Píkaru Spika. Anti nu kumesa vídiu família, skrebe na kanal, kumenta, konpartilha i dexa kel like li pa subi rotason na Youtube. Família ka bu skese família di kumenta, di partilha, di dexa kel like pa subi rotason na Youtube. Família, aos skrebe na kanal, bu ta ativa tudu sininhu di tudu notifikason pa bu ser notifikadu tudu bes ki nu posta vídiu li na kanal. Família, oji nu sen fala un vídiu di txeu interesanti i txeu kuzas. Pizar família xinês txeu notísia li klaru antis ma família manhan ten ka txeu pa fri di borla la na son flipi ultimu i na kor di son flipi la riba na antigu morra e pa la família e so bai bu ta txanu pa la ka txeu pa di grasa so bebida ki bu ta kunpra família di grasa família topi so bu pasa pa la e tudu mundu la kumi ka txeu pa di grasa família praia interu sta konvidadu pika rispika ta sta pouzadu la. Bu krê ka txupa di grasa midjor ta rama serreveja noiva tudu noiva ê só pula pula manhan nos ê kuza di kualidadi pula bu ta ntende i nos ten fala sobri toru pcc i sobri musika ilha di ndira va mal i xamé na fala sin sin família kel musika ki n fla ma bita di toru n ka fla ma ê pa mal família Ken ki odja video nka fla ma é pa mal e monti pisoas ta interpreta mal e txeu algen ta ben ta nkoban na komentariu di video otus ke nen ka nisisáriu família e nu ta fazi nos trabadju nu ta fazi nos tranpu nu ta atxa kel ki é verdadi mi nka ta kopia video di nun youtuber família ami antis mi nka ta mi nka ta mutu odja video di monti youtuber família p'se ntendi. Nton mi senpri ki nfazi nhas senas pamodi nodja ma ndebe fazi, ma nxinti vontadi di fazi mé. Bsta ntende? I nka sabe nfala li pa sabi o ka sabi, bsta ntende? Mano, people ta ben na kumentariu ta txoman di lingua radiu, o ta txoman di nvejozus, o ta. Nhos ta nkaga na nhos, nhos ta komenti nhos koka, nada a ver, nka sa liga nhos. Otus algen ta kumenta na post di Facebook so pa N podi ba kumenta pa N pa N bai ku dja ska família mi amiasadu di tudu stilu algen dja koba-m di tudu stilu ami dja N kaga nisu família wata oi si N ka kaga nisu nhos ta fudi N minti wata oi ami N ka sta nen ai pur isu mano nton i xa mi N lé algun di es kumentáriu maldozu tudu algen sta fla ma N ta inveja di mano di susesu di kenha mano susesu di kenha susesu nu ta trabadja nu ta konkista mano ami N ta inveja di susesu di algen mano na modi skese mano Yow yow look my face nhos dja bini nti rosa ka ten sucesso nka ten inveja di ninguém ma sucesso nhos tudo nu ta fazi ma sustess sucesso ka pa sempre não bse intendi faz sucesso hoxi um kre aguentau oi ti manhã bu faz mas sucesso si bu ta suporta sucesso ou ta podi bu peso di sucesso ou bu ta fazi mas pa txiga sucesso pa ten mas sucesso tem um monte de alguém ki ta fazi um musica um sucesso ka ta fazi nunca mas ta fala artista di um hit sima bu sai na cabo verde tem um monte de artista di um musica só. Ta grava un músika pa ses nunka má ka ta lansa un tweet. Sen tende? I ka ben fla ma Punga é invejozu nau. Punga é pika dus pika. Sima nhos sai, pika dus pika nunka ka ta desepsiona. Si bo ki sta fla língua raru, bai má língua raru ki mi. Bo é ka língua raru. Bai ta gara el ku tagarelu. N ta fla nhos klaru. I otu ta ben manda boka. Abo bit é igual é igual mê. Se bit direti é bitineti. Bo monti artista di Cabo Verde tudu sa canta na beat di companheiro ta canta na beat di kel otu um monti di nhos ta panha letra di kel otu ta fle musica nhos ka ta kre pa fle because um ta fle mou so fle musica ku letra kel um ta fle so fle musica ku beat kel um ta fle nhos ka ben pega mou sa chateado ku nhos nhos nhos gosta di um alguém nhos ka ta kre pa fala mal del eee si tem bem tem mal tudo alguém ke ke fazi kuza ta mará pa fle. Ó ki sta dretu é pa fla tanbê. Bse ntende? Bse panha múzika di algen, ben ta fla, Ê, kel-li kanta na beat di algen. Gósi li, bu ten fla, Si múzika é machuxa di el, bu ten fla, Ê, múzika li é machuxa di el. Pa komu bu trabadja? Nli nos obi el ka txiker porku nau. Ê si, é pa fla. Bo bse oxa saputu propi ku monti kumentáriu. Otu ten fla, Ki otu faze? Dja N sabia ma ta parseba algun ser vivu pa fla ma beat é létra é di sel. É sénpri asi, prindons. Ami ki é prindon, ê bô prindona! Ê kel Ánjela Fernanda ta ê-mi li, ué prindona, bô sen manda óka li sin sin? Eli Borges, Dja nhos poi riba la, dja nhos rizolve poi na txon, anhos ê nhos txan kala. Ô mina, ba toka láti si bu krê, kuazi sa-l i bu panéla la na kaza. Lé si medo, klar ki tudu algen sabe ma é verdade lol, bite di toru, ya keli ya, keli ku keli keli fala é verdade ya man, pa se intende, ei, é komentariu ki nha ta lé na facetruk, ei, ei na facetruk pa nhos bai kes un monti bandu di baba ovu xulus li xula li ya, i nhos ka ta da nada, ta fla, pa se intende. E fla kas ka manda tera bufa bufa toru kakakakaka trabadju ki e bom nada e djo kel tudu mimada dji e bo mimada dji e fofokera bo ki sa li na nha posi ta odja bo e fofokera sin trabadju ki e bom nada so fofoka pa nhos fika Ma sabe, beat ka ten donu Múzika dja sta fika sabe Propi nhos dexa algen ketu Ba kuida di bu namoradu ki ka trabadja Bo ki ka gosta di trabadja Ta xula so omi, xula di karalhu Bo ser manda bo ka lisisin Bo é kal des, bo é kal des Ê bo mimada, mimada dia Ê, bo é kual des Até agora N sta ta fla kara ponga Ten medu di nhos nau. Nadia Marlon Vaz, Toru ten beat, beat é di tudu algen y inda kopia letra dexa más faze suses. Ô minha, bo si sil ki kanta na beat é ka ten letra? Ô si ô so so é loka, é ka ten letra? Bo ka é ma nhos nhos tudu fude la tete? Ki ten? So gana parse ki nhos tene. Nhos ba parse la nhos kaza nhos ba linpa, nhos ba laa losa ku panela ki nhos ka sa da nhos ba fla maridu janta. Ku xula omi yo sa ta xula so mudjer sima so kes mudjer ki ka ka ten sipintia ninhun ba djobi si toru ka furta tanbe sanxi pa tropa bai djobi si toru ka furta tanbe pamodi un anu atras nos txoman punga dos Dja kantaba nel beat la muitu antes di música di toru ooh ooh oh baba ovo oxi n'sa caga na nhos propia Vera acha e dropi kkkk bu ta mil bu ka bu ka melda oh bura na screve ka sai bu ka melda mas ami e doru na riba um kal sa kule kuli e mbira sua na hahaha i sa seja di kore tras di água na fonti matu dentu latu txon. Dentu tera bu foi omi a to kaladu su krê pa aprende skrebe e rapaz la di zon rapaz la di soma toru dja obi ma fika kaladu bo ki ta ben fla dexa minina trila si kaminhu o mos o ritardadu mi nfla ma nka xamia trila si kaminhu a mi nfla ma nka xamia trila si kaminhu na nau ba to kaladu su krê kes kumentariu fonhosi. Kes kumentáriu yo más un buru di DJ Afroman yo Kel é trokulu DJ Afroman Olha ben pa ro Apa Má kel li kes post di trokulu li N sa ta kaga nel N ka sa N ka sa lé mano Gosi ben fala otu asuntu pamodi Ten monti algen na facebook dja ki N sa panha post Ô ki N fadha nha trabadju Nhos krê faze nho, nhos ba faze. Ki ba pa nhos sena, nhos ta ben, nhos ta ben manda eboka. Nhos é ka ben, nhos manda eboka si. Nhos ta ben sen bla mi é invejozu. Nhos manda eboka ku nxu trigu. Nhos kumenta, nhos partida, nhos manda eboka kel ki nhos kre. Ma el fla, Li invejozu, na modi? Na modi, minina? Si na pa ke? Pa ke? Invejozu? Na, ami é ku se ku susesu di minina. Ai gosi li. Ta ben, nhos pai ta fase sena eradu, ta fase fai eradu. Basta sa é públiku, akuza públiku é pa pâpia. Nton, dja N da nha opinion. Nhos da nhos opinion ki nhos krê. Má sen fla ma mi inveja oba, ma N sta inveja susésu di algen? Nan, nha nan. Skese, skese. Nton, gosi nu sen fala sobri Toru, ki sta ta lansa novu múzika. Toru gosi sta ta puxa na stilu diferenti, hip-hop, kotxipó. Gosi dja ben na Batuku, família. Toru dja ben na Batuku, sima bu sabe. Toru sta ta lansa se novu álbum, Panamera. Boys! Volume 1, Fika ligadu puma joven ten txeu stilu, txeu stilu, txeu stilu de musika na kel album li, fika ligadu puma kel album sa ta promete txeu, trazi txeu kontiudu pizadu familia, fika ligadu pa Mari Toru sta na batuku, N ta spera ma kel musika li, kel batuku li ta enkanta bu korason, ta toka pa tudu ladu y. ta traze mostra kultura toru sa ta mostra ta valoriza kultura y sa tenta labanta kultura tudu dia e poku artista ku sa ta odja ta kanta nos kultura oji en dia gosi tudu algen sta bai pa ladu Comercial ok é kila nton nus ten fala sobri nos manu pcc sta di volta pcc kaba e lansa un teaser ki sai na N ka sabe se disasai ku musika di Jason Lume ok i se parseria del ku Jason Lume musika txoma Loaded i N ka sabe kuandu ta sai ma kel li barra pizadu pa mi la pizadu p'e se sesa di volta mano e si propi nha mano kontinua ta rabenta kontinua ta trazi musika fika ligadu kuma kel musika li sta forti forti barra so pizadu mesmu xapa kenti família.

I N ta ben poi kel vídiu tor ta pasa, N ta ben poi kel vídiu i pcc loading li fika ligadu pamó manu sta iri xapa xapa xapa kenti. Kada vez más N sa ta lansa más artista ki sa ta faze más susésu. Bo ki oiê vídiu li ti fin, fui! Ti prósimu vídiu N ta konta li ya. Kes kumentáriu di kes genti fofokera N sta bo di bes ya. Fui ya. Txau.